Youtube Mirasym kanaly. Daşynyň goragy gidenden soň, indi bular erkinçilik oglanlary ýetişip başlapdyr. Bir at üstüne münüp, gylyç tutar ýaly oglanlar. On alty, on ýedi ýaşapdyrlar, bu oglanlara uruş tälimlerini öwredipdirler. Garaz, şeýdipdirler-de, bular indi bir gelene gaýtawul bererlik ýagdaýlary bolup başlapdyr. Indi nirik göçmeli? Şuny göçeňde-de ýolda başyny sarabaly ahyryn, giden döwletleň üstünden geçip gitmelidä. Şoň üçin Amyderýaň arka ýüzünden geçeris diýen tama bilen Yz dolanmaň pikirini edipdirler diýýär. Şo wagtlar şo ýerde oturýarkalar, Aman hanyň aýaly Aman han dünýeden gaýdanda, Aman hanyň aýaly hamyla ekeni. Şo Täterime baranlarynda bi aýalyň ogly bolupdyr. Ogly bolupdyr welin adamlar Aman hanyň hatyrasyna bolan çaga Aman şa diýip at dakypdyrlar. Şu bizi Watanymyza dolandyryp eltsin diýen maksat bilen Aman şa diýip oňa at dakypdyrlar. Ol oglan kemala gelipdir, ýetişipdir. Dogrudanam adamlaň göwün edişleri ýaly dogumly adam bolupdyr. Bi hanlyga göterilip, han bolupdyr. Ýaňky Nur o ýerden göçüp Nur Garabaýyr diýen ýeri göçüp gelipdirler. Nur Garabaýyr diýen ýeri göçüp gelipdirler welin birsellem parahat otursalaram, soň o taýda parahat oturmak bulara miýesser etmändir. Sebäbi Gara hytaýlylar diýen bir halk bar eken töwereginde. Bular bir uruşgan adamlar eken-de bulara gün bermän başlapdyr bular. Bulara hötde gelip Şo wagt alamançylyk edip olar çozuk gelse-de yzyna gaýtarmaga güýçleri ýetýänem bolsa ol günde-günde urşup durmak gaty kyn zat ahyryn-a. Şoň üçin şu taýdan göçmäň aladasyny etdiler-de ýene bir göçüm edeliň diýip Mawerennahryn töweregine göçmegi maslahatlaşypdyrlar. Mawerennahr diýilýänem Amyderýa bilen Syrderýaň arasyna Mawerennahr diýilýär. Şo ýerik şoň Iki derýaň arasyny bir duran ýerinden üýtgäpdirler welin, bu gara hytaýlylaryň çozuşlaryndan dynypdyrlar. Şonda Aman han Şo wagt Aman hanyň üç sany ogly öýüşik bolanyndan soň üç sany ogly bolupdyr. Göni, Gowuky, Gapan diýip üç sany ogly bolupdyr-ow. Onuň şo wagtlar Aman han diýilýän adam bir oturan Halkyň maňlaýyna ýaman bir akylly başly oglan bolup durdy. Men bir ýol çalyp geleýin. Bir ýol çalyp geleýin. Şu nirden bu halky yzyna dolandyryp watana göçürip äkidip bolarka? Haýsy tarapdan gitmelikä diýip, Amyderýaň aňyr tarapyndan, arka tarapyndan ýanyndan bir on-ýigrimi sanat Atly oglany alypdyr-da, gaýdyp-gaýdyp gelip diýýär, häzirki Kerkiň, Kerkiçiň töweregine aňyr ýüzünden gelipdir diýýär. Şo taýda biziň ärsary garyndaşlarymyz şo wagt otyr eken şo ýerde diýýär. Şo taýda otyr eken bol, bular bilen gepleşip, maslahatlaşyp ynha, bir atabir Doganymyz geldi biziň. Ikisem Salryk aganyň ogly-la. Bular soraşyp, idleşip, bir-biriniň kimdigini bilipdirler diýýän, myhman alypdyrlar diýýän munça iýip oturypdyrlar-da, indi umumy gelmeli ýerini bilipdir, şu taýlary gelip bolsa, onsoň derýadan geçip, Watana garşy gidip boljak diýen pikir bilen yzyna gaýtjak bolanda, ýaňky ärsary garyndaşlarymyz, Bir han adam geldi, şu nemetmesin diýip, Bir adamsy dünýeden gaýdan bir ogul bir çagaly aýaly Aman hana aýal edip beripdirler. Gatnaşyk aramyzda bir garyndaşlyk gatnaşyk bolsa hem gatnaşygymyz täzelener diýip bir çagaly aýaly beripdirler. Şol yzyna düşen oglanyň ady Agyrbaş eken. Şol aýalyň yzyna düşüp gelen oglanyň ady Agyrbaş ekeni. Soň bu aýaly alyp gelipdir. Gelenden soňam ol aýalyndanam ýene bir ogly bolupdyr. Oň adyna Göbe dakypdyrlar. Indi bi Aman şa-da dünýeden gaýdypdyr-da, ýaňky Aman şaň bäş sany ogly boldy-da indi. Göni, Gowky, Gapan, Agyrbaş, Göbe. Şulara Aman şaň ogullary diýip atdyrlar dänin amaşalar bolup gidipdir. Şu amaşa diýilýän tiräň gelip çykyşy Aman şaň ogullary diýen sözden amaşalar diýen at galypdyr şeýdip. O taýdan onsoň ýene bir sapar göçüpdirler. Onsoň şol Göni diýilýäni han bolupdyr. Göni diýilýäni bulam türkmeniň şo wagt döwründe hany bolupdyr-da, Buhara töweregine gelipdirler. Şo ýere gelenlerinde Buharaň bir gowy hany bar eken, bu adam bulary gowy garşy alypdyr. Onsoň şo adamlar oturymly bolupdyrlar. Oturymly bolupdyrlar-da, adamlary medresä, oglanlary okuwa beripdirler. Şu okan oglanlaryň içinde üç sanak adam türkmenleň içinde ahunlyk derejesini alypdyr. Hasym diýip, bir oglan Helle Sopyň ogly Hasym ahun bolupdyr. Döwlet işan diýip, öwlatlardan bir oglan ahun bolupdyr. Annamyrat Diýibem, goňur tiresinden bir oglan ahun bolupdyr. Üç sany adam ahunlyk derejesini alypdyr. Umuman, şular ylmy tarapdanam, yslam dinindänem bular kämilleşipdirler. Şol ortalykda-da Buharaň emiri dünýeden gaýdypdyr-da, Allaýar diýip bir ogly bar eken oň. Allaýar diýilýän oglany hanlyga Miras boýunça geçipdir welin on bäşmi on alty ýaşynda eken weli töwerek daşynda-da gaty güýçli duşmanlary bar ekende muň özi döwleti dolandyryp bilmeýä diýip hasymy şuňa atalyk diýip belläpdirler. Ýaňky ahunlyk derjesini alan adamyny hasymy şuňa atalyk diýip belläpdirler ol oglan şo hasymyň maslahady bilen Bi döwleti dolandyrypdyr. Bi bir hudaý tarapyn bir bosgun gelýän halka näme-de bolsa şeýdipdirler däni. Bulaň türkmenlerden oglanlaryny esgerlige de almandyrlar. Onsoň hasym döwlet dolandyrýan bolansoň, muny salgydan salmandyrlar. Umuman şeýdip bir Birsellem bir kän wagt bularda gaty bir arkaýyn bolup ýaşamaklaryna, örňemeklerine kömek edipdirler. Umuman şol ahunlyk derejesini alan oglanlar ýaman zehinli adamlar ekeni. Onuň ýerli özbek adamlary bir pirleri bar eken Buharada bir pir adam bulara ahunlyk derejesini beren kişilere şoň içinde özbek adamlary sen näme üçin bi türkmenlerden hasmy bizden artykmaç görýäň? Diýip, pirinden soraýamyşynlar. Biri şoňa bolan garaýşy üýtgeşikdigi duýulyp başlapdyr diýýärmiň, şo hasyma bolan garaýşy diýýär. Onsoň onda-da pir kişi hiç zat diýmeýär ekeni. Men şuň bir artyk bir pylan tarapy artykmaçlygy baram diýmeýär ekeni. Şeý diýip, bu wagt geçipdir weli bir wagt geçipdir dep dur, ömri paýawlap barýan adam, ýaňky pir kişi Agyr hala düşüpdir diýýä. Bir hassalapdyr-da diýýä, indi ömrüniň iň soňky pursatlaryna gelýändigini bilipdirler diýýä. Bir ahun bolan adamlar diýýä, ahunlyk derejesini alan adamlar ýaňky üç sanaky türkmen adamlaram bar eken, başga-da bir ýedi-sekiz sany özbek adamlar üýşüp, Ýaňky a pirleriniň ýanyna baryp hal-ahwalyny soramaga barypdyrlar diýýär. Muň hal-ahwalyny sorapdyrlar. Ýagdaýy peselen eken diýýär. Bendäň piriň ýagdaýy peselipdir eken weli diýýär. Ýaňky özbekleň biri aýdypdyr diýýär. Pirimiz, Göwnüňiz näme isleýär? Biz ynha siziň ahunlyk derejesini beren adamlaryňyz bir haýyşyňyzy ýerine ýetirsek diýipdir wella ýaňky pir diýýä. Hal teňem bolsa diýýä kellesi gaty şo wagt takyk işleýän ýagdaýda eken diýýä. Şo zamanda diýýä gyşyň güni ekende diýýä gyşyň güni gawun saklanmaýar eken diýýä. Şo Buhar emirliginde şo zamanda gyşda gawun saklap, şo wagt saklap bilmeýär ekenler diýip, maňa bir sary gawun berseňiz diýipdir diýýär. Ýaňky pir şeý diýipdir weli, indi diýýär, bu tapylmaýan wagtmy şuny diýýär-de ol. Şo zamanda şo gyşyň içinde gawun tapylmaýan bolupdyr weli diýýär. Soranlaryna ökünipdirler diýýär. Wah, bu ýerden namyň Ýaňkynam bir çylkasyz adam höküminde ýer bu soraýan zadyny seret, muň ýerindimiň diýip. Iň soňky deminde soradyk. Biýe mynha bir gawun ber diýdi. Myna mynha indi bir ýedi-sekiz sanak ahun bolup tapman otursaň, näme boljag-a diýip käýinşip oturyp durar welliä, ýaňky hasym diýýä ýerinden turupdyr-da diýýä, sag aýagyny gapydan çykarypdyr, sag eli bilen diýýä-de şeýdip göwresiniň ýary daşynda, ýaram içinde elini uzadypdyr-da diýýä, Howada bir sary gawun alyp, piriň öňüne getirip goýup beripdir diýýär. Şeýdip goýup beripdir weli, näme üçin muny artyk görýäň diýilýäniň jogaby bilinmek üçin bolan waka eken şo diýýär. Näme üçin bizden muny artykmaç görýäň diýileniň, şoň üçin oňa diýýär, ýaňky özbekler bi şeýh ekeni. Diýipdir diýýär. Bu hasym şeýh derejesine ýetipdir eken. Araplarda şeýh diýilýän adamyň adyny aýdypdyrlar we indi bu soňkularynda hasym şyh bolup gidäýipdir ol. Şyh däl ol. Şyh diýmek öwlat-da. Ol däl. O ýöne hasym şeýh derejesine ýetipdir eken bi diýen manyda diýipdirler-de, soňam bi türkmenleşdiripdirler-de hasym şyh, hasym şyh diýipdir-de gidiberipdir. Onsoň Şu amaşalar şoň yz nesilligiň adamlary bolansoň enem pahyr men göni amaşada öz tirämiz göni amaşa ol enem pahyr bir garry adamdyda bir oturyp bir zady we ýerden göterjek bolsagam ozal hudaý gaýnym hasym şyh kömek et diýip dileýärdi enem. Ýöne bir zat çaş göterjek bolýarys, ol ozal Hudaý gaýnym Hasym şyh şu oglanlara kömek et diýip dileýärdi, enem pahyr şeý diýip. Onsoň muny şu kä bir men özüm gönäm aşa aňňalak şyh diýerler-dä bize welin beýle başga-da şu gumuň içinde zatda-da kän, tekäň içinde ýaňkylar bar welin käsi gabat gelýär-de men Hasym şyhyň nesil mirasdüşerleri diýip oturanlaram bar. O mirasdüşer adam bolup bilenok hiç gaýsam. Bir müň bäş ýüz birinji ýylda doglupdyr, hasym Helle Sopyň ogly, bir müň bäş ýüz segsen birinji ýylda-da segsen bir ýaşynyň içinde bi bende dünýeden gaýdypdyr. Ýedi arkadan geçenden soňam meňki diýip bolanok bir adama. Ondan segsen birinji ýyldan bärik hasaplaýaň ýigrimi bäş ýyla-da bir arka diýýäler. Olan soň ýigrimi arka bol öýleýada. Oňa meň enemem, na gaýynym Hasym şyh diýenem bolsa, kimdir-de birem şeý diýse-de, meňki diýip tutup bolanak şuny. Sebäbi wagt kän geçipdir-dä. Onsoň bi Allaýar diýilýän han özüni tutupdyr. Özüni tutupdyr-da, biziňkiler Namangan, häzirki Namangan oblastynyň Kermene diýen ýerine göçüp gelipdirler diýýär. Şu Kermene diýen ýerine göçüp gelipdirler-de, şo taýda ýaşapdyrlar. Ýaňky Allaýar han diýilýän adam atam diýip ýüzlenýär eken. Tä Kasym şyh dünýeden gaýdýança, Şoňa atam diýip ýüzlenýär eken. Şeýdibem muň hatyrasyny saklapdyr. Ýöne, umuman, bir töwerek daşynda, bir şu özbekleň özünde-de däl-de, başga ýerde-de bu adam bir halatly adam höküminde gaty uly hatyraň eýesi bolupdyr. Şuny Buhara diýýä, töwerek daşyndaky hanlar, ýaňky Allaýar hanyňam oglany soradyp, Muny çozup Buharany basyp almak üçin üç sany han üýşüp Buharaň daşyny gabapdyrlar diýýär, basyp almak üçin. Şonda diýýär, Hasym şyh diýilýän adam ýaňky basyp alyjylaryň üç gelen adamynam Allaýar han bile bile dört adamyny bir keçäň üstünde oturdyp, ýaraşdyryp, şo taýdan turzup goýberip bilen adam diýýär. Özbekleň şu barada Hasym Şyh Azizon diýip bir kitaby bar eken, özbeklerde çap edilipdir döwlet tarapyndan. Şo kitaby getirip berdiler maňa. Şu wakalar şo kitapda ýazyly dur, özbekler tarapyndan ýazylan kitap şo. Soň ýene bir ýerde Buharan bir adam gelip Kokondyň patyşasy gelip şo wagt Buharany gabapdyr diýýär. Epes wagt gabap bolanyndan soň kimdir-de biri aýdypdyr şu galaň içinde Hasym Şyh bar. Diýip aýdypdyr welle, ýaňky han ötünç sorap, kän wagtlap saklap duranyny ötünç sorap goşunyny alyp çykyp gidipdir diýe. Şeýle hatyraly bolupdyr şu Hasymjyk. Şu döwründe-de biziň adamlamyza umuman bir Hudaý tarapyndan şoň hatyrasy bilen abat galmaklyk miýesser edipdir. Onsoň Şo kermenede Zerewşan derýasy gapdalyndan akyp dur ekeni. Şo taýda bu Hasym şyhyňam ömri paýawlapdyr-da, biem bir agyr ýarawsyzlyga, garrylyk bilen dünýeden gaýdar pursady gelip ýetipdir weli, adamlar bu türkmenler daşyna üýşüp oturyp, ýer bir Kasym atamyz biz seň wesýetleň bilen, seň maslahatlaň bile watana bararys diýen arma bir nemämiz bardy, arzuwymyz bardy. Biz sizem dünýeden gaýtsaňyz biz nädip watana bararka? Bu nähili bolarka diýip adamlar sorapdyrlar wellýä, ýaňky Kasym şyh aýdypdyr diýýä. Derýaň aňyr ýüzünde ýaşalyp oturylan pursatynda şu Zerewşan derýasynyň diýýä, Men dünýeden gaýdaryn welin, Maňa jynaza okaýaňyz zänin, tabydyň üstünde goýýaňyz, Zerewşan derýasy dagdan gaýdýan derýa-da, bijaý gaty batlakýa diýýär. Hiç bir ýüzgür adam aňyrsyna göni geçip biljek gümany ýok diýýär. Meň tabydymy derýaň üstünde ertip goýuň gyrasynda diýipdir diýýär. Şo gös-göni aňyrsyna geçip gitse, Allatarapyn siziň Watana barjaklygyňyzyň nyşany bolar şo diýipdir diýýär. Tabydy goýup diýýär. Ýaňky Hasym şyhyň tabydyny derýaň üstüne goýupdyrlar we tabyt diýä suwuň akymyna bir akyp uran ýalam bolsa diýä gös-gön aňry tarapyna geçip gidipdir we adamlar diýä atasynyň ölendigini ýadyndan çykaryp hamana watana duşan ýalak bolup telpeklerini asmana zyňyp diýä watana bardyk diýip şeýdipdirler diýä. Şeýdibem Zerewşan derýasynyň Türkmenistan tarapynda Kasym şyhy jaýlapdyrlar. Şu Allaýar han diýilýän adamam oň üstüne ullakan bir gümmez salypdyr. Soň SSR-iň döwründe bu gümmezi başga zatlara peýdalanypdyrlar, harby bölüm edipdirler, her ýyl sklad edipdirler, ýöne edil häzir şol gaty gowy ýagdaýda bejerip, seredip ýene-de şol. salnan ymarat üstünde dur şoň üstünde häzirem şoň suraty zady bar men özümä gidip baryp görüp gelip bilmedim weli ýöne duşakdan zatdanam gidip gelen adamlar kän Hasym şyh atamyzyň şo mawzileýine diýip gidip gelen adamlar bar gaty hatyraly şeý diýip onsoň şo Hasym şyhyň tabşyrygy boýunça iki göçüp watana bararsyňyz diýip sargyt edipdir şo şo ýerdenem Kelif Uzboý, şu Garagum derýasynyň başlanýan ýeriniň aňyr ýüzünde baryp oturyp durar. Iki göçme liliýanyň bir göçüm bolup durşy. Şotaýyp oturybam adamlar köpüsi Owganystanyň içine aňryk aralaşypdyrlar, şo ýerde ýaşap oturypdyrlar. Şo taýda bir müň ýedi ýüz on ikinji ýylda Penjeli pälwanyň ogly Hojanepes batyryň öýünde bir çaga dünýä inipdir.